Edýas, Aýdym zat aýdyp şeýdip tantsa diýýärdim. Gowy edýäňä ýöne tansy.
Şo wagtlar üstüňden gülüp, Aý bu nädip ýöre dälimi zat diýip şo wagtlar. Ýok-ow. Indi häzir. Indi näme edýäs. Indi şoma diýýänler, Tikem şo şeýtýäniňi ýene bir gezek edäý zat diýip. Gaýtalap beräý şony.

Ýok, mysal üçin, ýok, häzir haky bar. Maksimin repleri bar-a, men tekstini alyp okap gördüm, hakykatdanam. Ýerli-ýerine goýup. Tekstine, ýok, ýerli-ýerine goýup däl, ýerine häzir men bir rebiniň nemesini, sözlerini okap gördüm. Poeziýa az ekeni, düşünýän-de. Neme diýýän ýeri bar eken, has aklymda galan ýeri bar. Näme men barýan tiz kömekmi şol? Şo ýeri men barýan. Bemwdäkimi? Hä?
Bemwdäkimi?
Hawa, Bemwdaky ýer nämedi şo? Men tiz kömek, siziň baýyňyza men tiz kömek. Toýy ýaýyp sowmak üçin Maksym gerek. Bu ýaşlar tans etýär men aýdym aýdymda. Ýerine sen döre.
Toýda gaýtýar sen aýdym aýdanda. Zato muň öz stili. Munuň bary toýdan gaýdýar sen aýdym aýdanda. Keýpim öz ýolundan gitsin.

Aram nirde bal bolsa şonda ulaýar daga. Onda sen men balmy sowa. Aa bu bal bu bal. Ýa sen çelegini ýalňyşdyň dogrumy. Waý waý. Eý Dikki. Dikki bu müçenek barada bir zat diýýärlermi? Näme?
Näme?
Karboz.

Seniň bilen aýlanyp dur damarymda ganym ejem. Kilimde etdirdiň güni suwan. Bäbeksiretme balaňy ellä ýetdi salym ejem. Eger eşdäýsem nalaňy neneň bolar halym ejem. Başga kime jan diýeýin eje ýykylmakam depjekler kän puluň üçin malyň üçin. Dabanyňdan öpjekler kän. Eje diňe öz bähbidi üçin ýeňil-ýeňil gopjaklar kän, pagta bilen damak çalyp, gözlerimi ýapjaklar kän. Eje ogluň aýbyny ýaşyrmakdan geçen ýalan töhmet atjaklar kän, demiň alyp berip durkaň, agajata atjaklar kän. Ýene saňa aýtdym arzym, arzymanym janym ejem, Şuny saňa aýtmak parzym ömür manym Janmejem. Jan berene jan diýmeklik meger sansyz sogabymdyr. Owal ahyr ýalkajak zat ejelere togabyňdyr diýýär Sähet Sädiýew.
Aýtdyň ona şeýle bir takoý nähili ýene ýüregiňden bir kakysyra Daniýa da bilýän ýakynda Mama, ejem aýryldy. Onuň açyk sungatdan el çekdim däýdim, onuň ýene-de o zat etdim-dä, nädip aýdaýyn, ýene-de durmuşa dowam edip, aýdym tikgim, bu-da geçer-ow, açyk bol, tutanýerli bol, şu derejä bardyň-a, hemme kişiňem başyndan bar, geçdigi bolsun, durmuş dowam etýär, sungaty taşlama, açyk bol, podderžeý, sap diýip, Iň mende gorly şol. On bäş gündagyn nikaky şiwleniýe hiç jigim jaň etýärlerem gon. Ejem aýryldy diýýän on aňyrkylar düşünýäde bor tikgin. Onuň aşyk bolan şeýdip onuň ýoşudan ýene-de sungata girip. Halkyň öňüne çykyp gepläp başladym. Täzeden.
Gönüp durdum. Käbäňiz gördümi siziň şeýdip tanalanyňyzy? Şu tanalýan wagtyňy gördümi ejeň? Gördi.
Ýöne bu derejä ýeterini öýtmedi. Hä, şu wagtky tanalyşyň ýaly tanalarsyň öýtmedi diýşi. Ýok, ýok.
Ýöne goltgy berdi. Kömek etdi özi, hä? Elinden tutdy, gollady. Kim gollamasa-da şol hökman bir gün halkyň alkyşyny alarsyň, kim näme diýse diýsin, oglum, saňa üstünlik arzuw etýän. Azat bir aýdym çykarýar-a. Birinji öwrenýän-ä aýdyp berýärdim. Özüm iň gowy görýän ýerim atşyk. Ha! Wa! Iň gowy görýän ýerim oglum şony täzeden aýdaý diýýärdi ýaly. Gaty-da şolam üstünlik getiripdir da şa agam. Özem halkyň iň gowy görýän zady bar. Pyrlanaýa. Pyrlanyp beräýdi.
Agam şu taýda pyrlanyp berlanaý agam bir gezek. Kadir aňsat dur öýdýäň şu wagt.

Toç goýan ýeri ýok. Ýaraşyk da ýok. Sözlerini aýdyp bereýinmi sen? Rep oka okadyň i gowy gördüň şony. I dal neşem okaýaňmy? Dikki repini diňläp görsen. Daway daway daway.
Beraý.
Boýum ýetsede bir elle tiktow çaýkap bir elle görene bolýan görelle wah görübiň gözi görende bloger tiktoker reper bulaň menden galanam aýdymçy diyjegmi diyjek ýöne bil däl bu aýdym üçin

Şoň üçin Garry ilki gören Hudaý sowýandyr bizi, Hudaý sowýandyr şu wagt ýadyňa düşür. Ogul.
Häzir ikiniziň artistiň gadyny aýtjak bolýan hany. Men artista kimene erzakdan many idemen. Eý akgam jan bu degişme. Ýadyma düşen. Men aljyraýan şuny görsem ogul.

Senem aglaýaň menem aglaýan hemme zat gowy diýip dostlaryma aglaýan ömrümi saňa däl başga baglaýan bagladym oturdym indi naglaýan gördüňmi gidişini edil men ýaly okaýa bylam okaýa ýöne sen aç ýa maňa seň okaýşyň sen okamasaň gowy bolaýmasa
aýdymy kül edýäň sen aga malades gowy okaýaň agladyň ýa maloýyň okaýşy erbet däldirlaý göni häzir bar tikgin S udawostwiýem, daway, Azadam muň suňa teklip edip bilýär. Kalowşa inen kim aý Kadyr. Azat, mesele däl, twist, twist ýaly aýtdyň wara, Azadam teklip edip bilýär. Başga, ine. Seň halypaň Azat, Azat, seň halypaň a. Twist bilen Farhady Öräýewem täze aýdym çykardy. Hä, ol ikisem çykardy täze aýdym. Azat, seň halypaň a, sen aýdyp bilersiňmi şoňa? Özüň nähili Azat bilen ýuwap.

Öz Türkmenistanda öz raýatym hawa Azat Dönmez ýöne şu ýerde bolsa da görüp bilemokda sen nädip görjek Aňaryty diňe ony. On ýylda bir gezek toýda bolýar nesip bolsa şundan soň şundan şundan soň moždadyr nesip bolsa Azat Dönmez bir gezek görsemda daže bar nädip duýgy diýsene

Soň bu Öremek halypa bady ýatan ýeri ýagty bolsun, ondan halypa Juma Ýazmyradow bady, onuň Setdar Abdyýew ne diktorskini okamany öwretdi. Menem halypalary gördümog ýöne azda kände. Halypa bolan. Hiç kim görmedik durýy. Meň ýöne bir görüp bilmedik halypam bar.

Şoň kowat öýüne stendap söz ýokdy. Şoň eden şutkalaryny şu wata iki müň ýigrimi bäşinji ýyla gelip Orsýetde zatda şu wata şoň trýubunda edip otyrlar. Sen näme diýýäň agam? Olar Açewatilny diýýärdi. Açewatilny diýipdir agam. Açewatilny, uspeh wam. Eý men şony gyzyklanýan sen näme üçin agam Türkmençe arasynda kän orsça goşýan. Ors dilini bilýär o. Ýok bilýän bolýyn bilýän zadyňy ulanmaly ýerinde ulanmaly la bir. Dogry ulanýara dogry ulanýa ors dilini bilýän ýokmy aýt bakalym. Ol nä dogry diýemok ýöne näme üçin gowy gorýaňmy. Ýok näme diýsene.
Inlik diýýa.
Ol bara ors bilen. Ýa ýyldyzlara gelişýän hereket. Ýok hiç ýyl o häzir men türkmençe de gepläp bilýän tapawudy ýok ýöne ors dilini bara has söýýän Ýani şoň üçin.
Hawa, hawa. Onuň ikisini ulanman gowy bolýar. Onuň häzir toýda zatda-da şunýag gepleýäň ony wara. Uhadan çykýar dälim ony halky udybit edip bolýada.
Seň pikiriňçe näle Kady? Aýman.
Ýok.
Ýaňky blogerler, tiktokerler, sungat işgärleri, aýdymçylar. Şo hakda pikiriň näl? Edil şu wagt has kän bir garalýan mesele agam. Seň pikiriň ýörese. Ýok, tiktoker Tiktoker diýmek ýok-how, platforma bar şonuň üçin. Toker diýmek bir hili, mysal üçin, telewizorda görseň, telewizorçy diýen ýaly zat howwa. Indi ýok ol. Instagramçy, tiktok.
Bar bloger indi meselem. Bar meň bilen bir aýdymçy diýip indi men saňa düşündirýän. Ýok indi seret aýdymçy düşünikli aýdym aýdýar. Hä dogry biri ýazyp bersin şony

Diýýäň, senem aýdýaň, aýdymçym belentde diýýäň, görýän diýýäň men özüm. Indi men şony aýdybaňa dogry düşündirjek, ýöne meň öz pikirim, hiç linçlanma aýtdym, öz pikirim aýdýan. Sungat şeýle palaw diýip alaly, bu aýdymçylar, bagşylar şoň eti bolup biler meselem. Ýöne käşir bolmasa palaw bolanok. Bloggerlaram käşir diýip alaýyn hä. Käşir bolmasa şeýle bolýa welin. Diňe Awundy palow bolmaýa diýýän bloggerlar tiktokerler käşir diýip alaýyn hä. Ýöne iň esasy aýdymçyny aýdymçy blogger blogger edýän ýaňky palow palow edýän tüwüsi tüwinem ýaňky daş töwerekdäki zritellar diýip alýan. Şu zritellar tomaşaçylar bolmasa aýdymçam bolmaýa bloggeram bolmaýa şoň üçin Iň esasy, wažny, iň beýigi şolar halk seredýän, seredýän adamlar diýip hasaplaýar. Ýok sen diýýäň dogry mysal üçin bloger diýilýän düşünjeni mysal üçin menem blog çekip gördüm waýnam çekip gördüm ýetip görmedik zadym az adam ýöne teatr teatr başga zat däl artist Sen teatr ýitip gidenakda blogerem belki ýitip gidibiler, ýitmänem biler. Hasam häzir döwür össe beter öňede gidibiler dogry dämi? Bez problem.
Blog çekmek üçin bloger bolmak üçin ol gowy zat hiç hili mesele ýok. Ýöne artist medeniýedi

Ýok, çynym bilen diýýän, bolup gördüm. Çalt modadan gaçýar. Ýöne ýaşaýyşda däl-de, umuman dünýä derejesinde, o sosial mediada diýeli, dünýä derejesinde ölmeýän eserler bar. O ady öçmejek o bar, müň ýyl geçipdir, çekilen suratlar bar. Ýa-da biri Özokad maýyl akbaum diýýär. Ony orsça öwrenipdir-ä ol-a, bilýän ekeniň.
Diýjek bolýar, maňa düşmeýän eserler bar. Gurbanazar Ezizowyň eserleri, Kerim Gurbannepesowyň ýazan eserlerini, hawa, Magtymguly Pyragy, biziň beýik şahsyýetimiz, şolaryň ýazan eserleri hiç haçan öçenok a, dogry dämi? Ýöne biziň häzir çeken bulaklarymyzy ýene on ýyldan, ýigrimi ýyldan, otuz ýyldan Может bit belki hiç kim ýatlamazlygy mümkin sebäbi daşary ýurtlarda görýäsä o iki müň on bäşinji on altynjy ýyllardaky blogerleň ýoklary bar naprmer hawa karýera hökmünde dälde wagtlaýyn geçiji bir zat hökmünde gowy zat ýöne wagtlaýynam sen berýäň da soňunuça hawa berýän men obşem eser däl diýjek bolýan ýok bolýa eser däl ýöne häzir sen şony ýitirmez ýalam edip bolýa gowy laý bäş sany. Sungatyň dawasyny edip otyr. Sungatyň dawasyny. Ýa görä bloger, bloger şu wagt ýa waýbyň gowa bilýäňmi? Sen meni näl azaplan blogerym men tiktokerym men artist diýänem bar maňa meselem sen näl men kim men şu zat sungatyň içinde. Ýok Galaýjan diňe blogerlik diňe blogerler modadan gaçýa diýjek bolamok hiç hemme zat öz döwründe moda bolýa mysal üçin bagşam modadan gaçýa naprmer meň iki müň bäşdäki iki müň altydaky diňlän bagşylam Modadan galanlary bar. Ýöne bagşylykda-da ady öçmeýän bagşylar bar, hakyky eser ýazyp gidenler ýaly. Owal sazandalaryň hem ady öçmeýänleri bar, ýöne näçe sany sazanda-da bar. Bir söz bilen aýdaňda, her kimiň öz döwri bar, geçip gidýär. Ýok, her kimiň döwri bar däl. Kim galyjy gowy zat edýär, şoňa görä baha berýär. Может, häzir sen diýýäň-ä, giden waýynyň bar diýýäň. Meň waýynymy hiç kim häzir ýene bir on ýyl, on bäş ýyl ýa görler ýa, moş, şu wagt hem görülýän däldir belkem. Meniň pikirim, görünmän biler häzir meň işlem bir bet eser bir zat diýip biljek däldi. Ýöne может häzir stendabym has onluga ursa belki arzuw edýän olam prosto Nuryş Galypowyňky ýaly o pylança ýyl geçip dünýeden öten soňam ýatlansa begenersiň dogrymy? Bir sellem bir oda açdy beg. Janny. Aha.
Nätdi birden güpük bolup galdy. Ýöne Ýöne Azat Dönmez nikakihdir. Hiç wagt bara ýerini ozal edendädir. Öçen däldir. Dakança saklandyr. Gowy görýäňaý agam. Ýa ýöne Soňky aýdym. Gastoýan aýdym şa şeýle bir. Ýaşlaň söýgüsini gazanan ol. Ýyldyzyň atmosferasyny beribilýä ha. Mesele däl. Sen türkmen reperler repli dil bir gezek gatnaşdyňmy repli dile?
Gatnaşamok.
Gatnaşyň. Gatnaşjak bolduňmy? Howa dogryňy aýtýan ol. Niýetimde bar bu. Ýok aýdyp görmediňmi?
Gatnaşýanlara nähili garaýaň indi öz deň-duşlaň gatnaşýara men dogryňy aýdaýan repliligiň bir sanynam men göremok. Aý bölegini goýýan doly göremok. Ýa doly göreňok senem. Seýdi west dy goýdum. Türkmenistanda.
Seýdi west.
Eminem stil okan. Seýdi west.
Ho nime diýip paýlaşanmy o saýt däl paýlaşda näme üçin şuny saýlamadyňyz diýip şo şomy.

Saýkam. Züwmegem güýçli. Seň pikiriňçe? Hawa.
Ikisem güýçli. Sapar kän rep bersene. Züwmegi sözlerini gömýär. Ýöne S.
Peter ölleri okaýar. Ooo. S. Peter ölleri okaýar.
Mekan ýanyndan aýyrýarlarmy şony? A-m S. Peterdir galdyran. Dark Room Posse.
Tantoýno, Wah, Bonita diýip. Bir derlek. Dur indi, dur, dur, dur, dur. Sen ins Piteri gowy görýäň. Süleýman. Süleýman. Lakataly, bol toýly. Hiňlenip ber, aý agam. Hä?
Sözlerini bilýäňmi şol aýdymyň hiňlenip ber. Lakataly.
Lakataly. Hä.
Ýör dost ýadadyp. Näme näme diýýär? Ýör dost ýadadym ýör gaýdaly. Bu näze çekdir ony ile bujagaz gyzlara seret. Bujagaz gyzlardan ýok derek boş ýerde kösenýär bary biderek. Ýok Süleýman bas polny perýod olaň öňünde dur ber paworot işleri ot baryp göräli soralymy süýem gaýat ýok. Woo görýäňmi diýjek bolýan ýatda galjak ýatlanjak zat etmeliler plan şeýle geçýär men sahypalarymda köp waýnlam köp eden işlem näme üçin pozdum Üstünden uje ýyllar geçdi welin halamadym köp zadymy. Hakykatdanam özüm halamadym. Soňundan ertir gün uje eden zadyňdan utanjak bolsaň etmeli dälmikä diýen. Belki şu oturyşymyzam häzir ýazmaklary mümkin bilýän gowy kommentariýa ýazýanlar bara bilýäňmi. Şul eden işiňizem galjak iş däldi. Süleýman ýöne bir zat aýdypdy. Aha.
Ýörite Mähri bilen çykarypdy. Bir aýdym çykartdy Mähriwle. Ne aýdymyň adyna bilemok. Bir zat ýöräp. Mähri Baharyň nomerini ber ökünmersiň men ýaly tapmarsyň beýle oglany diýip. Bahar diýip. Şunça ýyl aýtdy agam ony.
Bahar Mähriň dogany.
Baharyň dogany Mähriň dogany Bahar da şoňa düzen naşyk.
Polny aýdymyň o kime niýetlenenini sen öwrendiň agam ha? Bilýok ka aýdylan aýdym bolaýmasa. Sen näçinji ýyl

Ýokdur bula degmäli.
Içinde men bir zat diýdim, hemmeden boş baklaşka diýdim. E, Maksim, dogrudanam näme diýen içiňden diýdiňmi-aý şu wagt ýaňky? Nämäni? Şo baklaşkaly gürrüň. Ýoga. Aslynda baklaşka diýseňem boljak ekeni, lar diýip biderek özüňi agram salypsyň-da ajgym. Baklaşka-laý diýipmi?
Eý dumka aýtma ýowudyrow näme dumka aýtýaň aladaň barmy eý sap syn çökerdiňow şu aýdymykany bäş ýüz altmyş manat indi seň üstüňde dura sen bolsa diňe dumka diýip pikirlenýäň näme pikirlenýäň eý eý seni bara arman işden kowulamokda arman işden kowulamok seni. Togay başga ýere gidäýer. Şu gelin-gyzlar gelýär-ä. Sen wagtym. Ussanyň ussalygyny bildirýän ýeke zat bardyr. O-da hünärine naşary ukyplary. Görkez-ä ýa şu ukybyňy bir gezek bize-de görkez-ä, hydy kime görkezýäň ol ukyby? Muny hemme ýerde görkezip bolanok.
Eý, näme bolýar-aý, Hydyr saňa? Dostawka gitseň bäş sagat eglenýäň. Onnoňam näme sen o dastapadan eliň gülli gitýän ekeniň-a her gezek. Müşderileri begendirmek meň boýnuma borjy. Kadyr, beýdip görseň men senden kän işleýän-ow. Sen diňe gitýäň, bäş sagatdan soňam gelýäň. Biz gurluşyk satýasow eliň gülli baryp sen näme işläp dursuň men düşün. Men seň bilen gitjek bir gezek. Men begendirýän, meň bilen gitmek üçin ýyllaň stažy gerek.
Eý, sen hiç zat bilen o Hydyr. Sen diňe bar işiň ussank, işiň bir şurup towala bilen. Bir şurup güm edip aýyraryn seni işden. Hemme zady bir aý ýokarky, bir aý şu görüp durandyr. Sen şuňa, ine. Hemme zady görüp durandyr. Kowaryny ýok edip, bir şurup towla bilen gowadyr-eý. Utanmadyň nätdiň-ow? Men bilmesemem,
bilýän zatlam bardyr.
Bar bolsun-da. Görnüp-de başga giden bar towla. Bardyr, bardyr, aýdyp berjek entek saňa. Jan bratişkam, gaýrat ed-ow! Kömek gura-da, o men senden kän işleýän. Bäş ýüz altmyş maňat indi men ananaý sergezdan boldum-ow. Çalaja işledim-ow, kömek gura-da-ow. Haçan görseň dumkada-ow, haçan görseň dumkada. Eý, onda çalaja ýardam etseň galyp gidýäs-ow. Şu taýda galan kişini galdyrdyň, bizem galdyr ahyr. Şu taýda çalaja kömek etseň, çaly tekläp goýberseň özümiz urukýas-ow. Men seni gözläp bäş ýüz altmyş magaziniň içini ýat tutdum Hydyr jan. Işläý jan bratişkam-ow. Işlemedik dişlemez ony sen işlemän dişläp ýörsüň-eý. Eý tapsyn men-ä ýadyň pele ujuny ýitirdim-ä Hydyr, galmaly-eý, galmaly. Netin galmak bolsa, galran tapylar. Galarsyň. Galaly-law, galaly Hydyr. Boldy donjum a ýüküňiz gysga wagtyň içinde barýa özi. Dostawkaçy mertja işgär mertja saňa.
Ýaň kuýamyzyň zatlaryny özümüz geldik gaýdar. Hydyr jan dur bir munda sen gitseň dört bäş sagat eglenýäňow gel irräk gel gaýrat et irräk gel. Hazara jan, şey, mä yo, jan bratişkam, ussam, ussam, ussadım. Şu 560 maňa deyin, tutuş kuruşuk material, şuruptan başlap şipre çenli var. Benim şu zatlar o dünya alıp gidem, moko, sana uyup gitse be. Ýöne sen pul isleýşiň bilen o dünýä zat goýmarsyň, şu taýda ýok edip barýaň, paçti aýyrdyň-ow ýarysyna. Ýürek bilen ýapyşmalydyr jan, ýürek bilen. Men şu zatlara ýüregim, janym, tenim gitdi-ow şu bäş ýüz altmyş magazine. Görýäň-ä, şu rubdan başlap, şifre çenli bar. Noldan jaý saljak bolsaň, Hydyr jan, klientler näme etýär? Şeýdip smali urudyp. Bäş ýüz altmyş magazynydan sorap gör aýdyň mekanyň çyn aýdanda. Hemme magazynçy tanaýandyr meni. Tanarlar, tanarlar.
Saňa bolly dekabr eki aý galanda saňa Santi Klaus diýen ekenler-ä. Sen Santi Klaus bolup adamlaryň öýüne täze ýyla zakazam alyp başlapsyň. Ussa my ussa. Zato şowun arstonlarynam bejerip gaýdýar. Ussaçylygyň bilen bolsa nowadyr o. Ussam, saňa-da ýöne igenip ýörün-ä. Ýöne Allajan azamyz bir ýerine gowuşsa-da hernä. Gowşar belki.
Söýenşen ýykylmaz diýýär. Saňa söýensoň ýykylaýjak ýalylar-a ussam. Dogry tarabyna söýemeli-dä şoň üçin. Ýöne ussam, hemmeşä maslahat bergin baraňda, aýdyň mekanda. Şurupdan başlap, şifre çenli bar. E, ussalaryňyzyň krasowkasyndan kaskasyna çenli bar. Aýdyň Mekan, e, ýürek bilen size garaşýar. Eşidýäňiz Hydyr? Maksym, çynym bilen, ýüregim bilen bir zat sorajak. Şu dünýede dokuz düzüw adam ýok. Her kim öz kemçiligini hem bilýär, illerem seň kemçiligiňi bilýär. Kemçiligiňi ýüzüňe basyp ýazýarlaram ýa meselem, oňa hiç hili tirkiş. Erbet komentariýa bermelidä içiňdende öz maksadyň hedefiňe çenli işiňi dowam etmek meň goýumçy meň goýum kiçi kemçiligim meselem Allaha döneýin ýöne kemçiligim üçin hiç haçan utanamok adyma-da şoň üçin Maloý diýip goýdum ine agam kel hemme zady gowy meselem kemçiligi kel. Ýok şu taýda idealnymyz tikgi mysal üçin men kel sen kelte muň kellesi gidipdir ýa. Her kimde bir kemçilik bar indi Hiç ýyl gaty görmesiz ýüregim bilen soraýan. Seňem ine bir harpyň ýok meselem. Olam bir harpym ýok. Ýok ahy ine olam adamlara bir iň zerur bolan harplaň birida kiçikäň gözüňe sokup öwredilýän harpy öwrenmändirdä. Ýok ýöne ýok ýöne seret şeýle bir harp meselem.
Indi stil düşündim.
Ana ýöne sen maňa kiçiligim meşhurlyk getiren bolup biler. Hydyra Kelligi bir ýerde bir ýerde meşhurlyk getirip, göz ilginji üçin tanalmagyna mümkinçilik berendir Kelligi. Saňa-da meselem şo kemçiligiň tanalmagy üçin mümkinçilik berendir. Şolar esasy. Ýöne, ýöne Maksym bilen men oturyp gürleşip gördüm. Buň söz baýlygy hakykatdan öz ýüregindäki zatlary gürleşseň söz baýlygy bar ýöne harpy doly bolup iki gepiň başyny çatyp bilmeýän bolmaly o ýerem bar. Hawa indi sen

Kemçiliklerem adama şöhrat getiribilýär diýýän oňjy gynanma hiç hili ökünme.
Ýok beýaz şowdak beýazam bir diýibilenak ýöne widuşi bolup ýördi aga. Ana şol mesele onda dälda dogry dämi oglanlar oprasyn baglaşýanda. Paçagyň güýçli bolýa.
Hawa.
Kim güýçli bolýa? Bul aýtjak bolýa saňa sen düşüneňok. Sen şony bilip bilmesiňem diýýä. Agzymdan çykyp diýýä saňa sen ýylgyz bolýaň şoňa buýsan diýip aýtjak. Kemsinme diýýä halk seň kemçiligiň üçin. Ýok kemsinme. Halk bir zadyňda kemçilik bar bolanok diýenok diýýä. Al sende özüňde kemçilik göreňok.
Adamlar ýalňyş düşünýä dogry dämi.

Içine aýlanyp göreniň birinji gezek diýdiňaýa meni aňladyňmy? Ýok. Allan däl.
Eý.
Daja barha telewizorda görýärdiňdä hä şo telewideniýany. Ýörite ine ýörite do. Telewideniýany telewizorda görýärdiň. Daja men bar şo Magtymgulyň bara birinji görkezýärler telewizorda. Hawa. Öýşuňňy bar dogrudanam bir ýanyna baryp görüp bir ýakyndan görsem diýip. Tak misstal-ow, daže özüm daže ne poweryu, wowşda ýanynda dursun. Haw, o daže fotka berip, men aýtdym, e, daway bir rolik çekeliý, ýanynda duran ýörite merdiwanda ylgap düşüp, ine şaýat. Agam, şu ýaňky primýery bar-a. Seni iň meşhur eden zatlaň birde. Mysal üçin seret men kel, bil kelte, muň kellesi gowy däl, seret Maksimyň bir harpy ýetenok. Seň hemme zadyň gowy bolup üstüne dapalnitynly bir zat dakypsyňda bilýäňmi? Has tanalar ýaly aklaý göreň gelýämi? Şu irmen nirden galdy agam?
Ýörite bar-a, Nähili bu aýdym? Okuwy bir biz on ýyl barma?
Biz on ýyly birinji gutardyk togsanlylar. Hawa, birinji on ýyl. Hawa, şonda maňa iki müň sekizde ýörite bir ors dakýardy. Olam gitjek bolup duran şo wagt. Şo döwürlerem moda bolupdyrmy? Berekella!
I bilam onuň. Berekella! I şo wagtam her hil görnüşi barmy?

Äý menä haladym diýdim. Men şuny saňa sowgat berýän, dalneýşy bir wagt bir uspeh bolaňda diýdi. Howam uzagyndan ýatlarsyň diýip geldi. Hawa, onuň seni şony dakaňda diýdi, men bir ýerde seni görüp diýdi, e, şo diýip diýdi, ýatlar ýaly saňa podarit edýän, pyzdrawlýaýa, paka-paka diýip. I onuň şondan bärim şuny aýyrman. Nirde şolar şu wagt?
Gitdi, göçüp gitdi. Am Rmeniň üçin özüň okap gören kommentariýalaryň barmy içinde? Mysal üçin, Rmeniňe iň köp ýazylan kommentariýa Rmeniňe ýazyldy-da. Hawa, beýdar boldum we. Ýok, iň öz, mysal üçin, käkişi kommentariýa ýazýar, özüm oturyp gülýän şuny nädip ýazdyka diýip. Sen öz gülen kommentariýalaryňy bilýäňä okap görensiňä aýdyp beräý üç dört sanyny. Tomaşaçylaram görer. Eý Tikgim bir tiktoga goýdum remensiz çykdym. Aha. Biri ýazýar Äý Tikgim remeniňi ogurlatdyňmy ýa birine berdiňmi äý seni öldürip alaýmasyn biliňden bir gaýdyp saklaýyn biri näme diýýär Äý Tikgim ýataňda bir aýyrýaryn garnyňa sümýän däldir.
Başga zat aýdýarlar a. Başga has iň gülkünç komentariýa nämedi seň üçin? Äý tikin podnosyň uraý raýmaň gerekdir.
Saňa iň gülkünç ýazylan komentariýa nämedi?
Haramzada men seni ýigrenip gowy gördüm. Aý ýok ony ýa gülkünç zat. Maksim saňa ýazylanlaň içinde bardyr jigim.

Ha, kepka näme diýýäler?
Aý, bu kepka, aslynda mä, modadan gaçdy, näme üçin geýipbiň zat diýýär. Moda bolmanda günde hemme kişi men ýaly kel bolaýmasa kepka geýýän ýog-a dogrudan. Bir günden goranaýmak üçin uzak gün hemme kişi bir kepka geýýän. Ýa-da bu snapback. Hawa, snapbacks. Stiliň bar aga. Bir döwür modada boldy hakykat. Nauşnigi diňlemeseňem dakýaň a Max sen. Nauşnigi diňlemeseňem dakýaň. Eý diňlemeseňem dakýaň diýýäň we işleýämi diýýäň işlemese şadyň. Ha muňa näme diýýändir bilem. Eý Maksym ony boýnuňdaky açkimi diýýän.

Utandy tutýan medal. Wi sportsmen meňde ýatmyşdy dip diýip. Mysal üçin her kim bir sportsmen gowy görýär-ä bilýäňmi? Men sportsmenleriň içinde Maýk Taýsony gowy görýän. Sebäbi urşan döwürleri hany kiçijek oglanjykdym bir ronda galmaz edýätdä. Sen kimi gowy görýäň sportsmenlerden? Dünýä derejelik tanalýan sportsmenler kän-ä. Kimi gowy görýäň? Bir içiňde gowy görýäň-ä.

Meňem bir aradan surat paýlaşdyňa ýok surat paýlaşdyňa fitnesa senem mysal üçin meň kärdeşlem barda götermäge gidýärde daş götermägelaý şon ýaly daş göterip trenowka edýäňmi ýa beýleki Menmi? awo Fiziziski etýän Hä? iň köp etýän iň köp edýäniň fiziziski

Emegrem görelde metikleş. Ýo men ony näme üçin soradym diýsene arada figurasyny zadyn görkezýär bir hili hany protainsiz zatsyzja neme edilen ýaljakda originalda bir hili malades şeýle.
Naturalmy ýa içýäňmi protein. Ýa maloýem dört ýül bäri içýär protein. Zato ýöne bu Sigura berenok, iline berýär. Ýa-da men kom.
Sigura çişenok.
Gurbangeldi Ataýewi tanaýaň? Gurbangeldi Ataýew. Herlikgaladan, segsen altynjy ýyl. Tanaýaňmy ony?
Şol aýdymçy aýtýar, meni niýe agyr atletika göterýän diýip, aýtdy şol. Sportuň haýsy görnüşini gowerýäň diýdi ol, agyr atletika diýdi. Durun, how agam, ony men bilemok, niýe beýle diýdi. Hydyr goşgy okaýda.
Hydyr, senem bir ýekeje goşgy okaýda. Şadyýanja. Arkaýynlyk hem gorky Hyýalyň bolar dostum, Dünýäň iň berk banky Aýalyň bolar dostum. Gazananyňy sowurjak, Sag janyňy gowurjak, Perzentleňňem dogurjak Aýalyň bolar dostum. Bir ýassyga baş goýjak, Göwnün ýyksaň boş goýjak, Hamyň pyçaksyz soýjak Aýalyň bolar dostum. Içip gelseň güň etjek, bar keýpiňi teň etjek, gaýyneneňe jaň etjek aýalyň bolar dostum. Müň işiň bar bir başyň, emma köp bor gardaşyň, ýöne şolardan iň ýakyn syrdaşyň aýalyň bolar dostum diýýär. Öýke hem aýdym aýdyp bersene gürletmesene şunýalynda gaýrat et.

Hä?
Häzir şunuň ýaly bar-a, häzir bar-a şunuň ýaly halk kän bolýar-a, hasam şowhunly bolup, hasam zritellar kän bolup oturyp, şunuň ýaly taktikany, hereketi boş gidýän. Ýöne az adam bolsa onda men nätjärin? Şoňa görä sazlaýan.
Edene jaňa degenok bolýarmyş, şoň üçin Ýöne häzir bar.
Sen sahnä çykanda üýtmeli. Häzir gyz gelinler üýşýär. Wapşe bir sapar iki sapar ulanýan üç, dört. Mal çok bolýaň ondan soňra. Mal çok bolýaň. Neme mal çok. Aýralyk bolar.
Ho, daže şolar görýäňä. Bir hili näçe. Sana bir hili uçgun döreýär.

Garry şişläp gördüm, ol birden hiňlenip zat edip, azad-owaz ýazyp ýörüpdi, aňam Göwher jan diýdi, tapawudy ýok diýdi, bularam bir amaşdaly bir ýerden çykdy, oýleden, beýleden, arapdan, şarapdan tutdurdylar. Menem ondan birdenem, aý, hiňlenip gördüm, aý, ýalňyr çykan wagtam, şoňam Istanbul gözeli Gunçam diýip. Aý, menem hiňlenip durdum, ol Ol oglanlaryň klasdaşlarymyz, Eý, Tikki, şonuň doganlygyny aýdyp beräý diýdi, ol ertesi gün öwrenip mekdebe baryp aýtdymy? Dert aýtdyň.
Eý, sen diýdi, soň mollary sen diňletdiler. Tikki, seň geljegiň bar, dawaý diýdi. Ony gara iş işläp ýörkäm hem aýdym, hem zat. Hem işleýäň, hem aýdym aýdýaň. Onsoň men aýal doganlaryma teklip etdim. Bularam kän bir Oda udiwlýat etmediler. Näme diýip teklik etdiň?
Agamadylar.
Diňletdiňmi aýdymyňy? Hawa, e, dawaý diýdim, sizem wswot işgäri bolalyň, hemmämiz bile diýdim. Bular aýtdy, äý, Biz Pastalyň.
Luk göleýin maşk Hawa, bolalyň.
bularam aýtdy, äý, ärimiz. Ýoldaşymyz göwnünden diýdi. Hawa, soň durmuşa çykdygym bar-a.
Eýle bol, beýle bol, göwneme soýa git diýen çagalaram ulalara maşgalada bir agyr bolýar diýýär. Soň sen näme diýdiň?
Menem aýtdym, ladno niço diýdim, size zorlajak däl, men özüm gitjek. Özüň girjek diýdiň.
Bol. I şo wagtam bir gyzy söýdüm-ä. Oho.
Odnoklassnik. Girýädiňmi Odnoklassnige? Ýok o Odnoklassnige.
Ýa olam bar-a.
Birdenem bar-a.
Soň birdenem menden sowady awy. Onnoň?
Menem aýtdym, Sty podajdi diýdim. Daşa pasmotrim kto wygrayt diýdim. Ol oglan bar alan oglan. Taşlady indi dik gidibermez ýa. Uje men bar-a aýdymçy ýyllar wagtym ýok. Indi söýgi diýen zada meň elim degenok. Hoo.
Sag bol agam.
Has düşünmedi.
Söýüşmem ýetişmedi onda bize. Häzir bara men söýýän erken. Men diňe Allany bilen sungatyny söýýän. Seni diňe halk söýýär şoňa beýen agam. Maňa bara hiç kimiň söýgüsi gerek ýok. Uje poýz gitdi, pozno uje. Wagtynda spişat etmeli kelin. Düşündim indi hiç bir zenanyň söýgüsi gerek gel diýeňdä agam. Häzir meni söýselerem men aýtýan sungatyny söý. Sen sungatyny söý diýýäň meni söýme diýýäňdä.
hiç jüli ýagdaý. Kadyram şeý diýýä soňky döwür. Men durmuşda bir zady mende ýok. Rewnować edemok.
Ha.
Gabanjaňly nikahy durmuşda ulanamok. Hiç hili. Hiç. Gabanjaň rahat.
Maksim sen ana söýşüp öz pikirimi aýdýan. Söýşmediňmi?
Dogry edýäň jigim. Menä bulam goldaýar. Eý oglanlar bizä ýadadyga indi şunluk bilen wara gadyrly dostlar mähriban tomaşaçylar tikki dönmez Maksim, Maloý, Kadyr we Hydyr onuň

Patrak. Patragyň manysy, Ana, üýşýäň-ä dostuň bilen ýa gowy görýän adamlaň bilen ýa. Her kim durmuşda bir zat edýär, näme edesi gelse, ýöne üýşeňde her kim biri bilen gürleşýär. Şuny ýalak bir gürrüňdeşlik bolsun diýip çagyrdym. Düşündim. Hawa, sag bol.
Başda-da düşündim. Ýöne şu badam düşündim. Indi men.
Başda düşünmediň indi ýöne. Aýdaý. Gowşym geplejigiň adyna bilýäňiz Patrak Show. Sizi hemmäňizi hoş gördük diýýäs. Ha, sagbollaşýas-a. Sag boluň, jemledik.
Ha, bolýa.
Sag boluň. Indiki sanda kimler bilen ýazarka? Indiki sandy hawa kimiň gatnaşmagyny isleýän bolsaňyz kommentariýalarda pikirleriňizi ýazsaňyz ine Maloýyň kommentariýasynda ýazyň, Maksimiň kommentariýasynda ýazyň, Tikkiňkä ýazyň, Kadyryňka köpräk ýazyň. Hol meň kommentariýama diňe gowy gowy zatlary ýazyň.

Siz-ä elmydama biz bilen boluň, bizem elmydama siz bilen. Maksim sagbollaş tomaşaçylar bilen has. Ýok ýok. Janyňyz sag bolsun bizi gözläp goldanyňyz üçin biz sylany Allah sylasyn balaly kellä giýmäň ýöne.
Salam Ýazin Wies.

Ady näme? Kadyr.
Kadyra köp köp sag bolsun aýdýan. Janyňyz sag bolsun. Şu gepleşige Hydyrjan çagyrdyň oçün rad. Barşoý spasiba. Daže garaşmadym ne ažydal. Ýa men seni iki aý gözledim agam hiç kim ony ýaly gözläp görmedim o. Şoň üçinem elmydama Nesip bolsa ine dalneýşi gepleşikleňde uly höwes bilen su da oçdym geler. Hökman çagyrar namysly. Ine ýörite mähman muşdaklym özüňiz-ä gördüňiz. Şeýle gepleşik idealny gowy daže nezabywaymy ýatdan çykmajak pursatlaryň birini döretdik. Ýörite içgin her hili Gürrüňdeşlik geçdik, bilmeýän zatlarymy soradylar, bilýän zatlarymyzy aýtdyk. Nesip bolsa ýakynda ýene az wagtdan siz bilen görşek, janyňyz sag bolsun! Wah!